Criw Asgwrn Llanbedrog 'da ni, a 'da ni eisiau eich cyflwyno i rhywbeth agos iawn at ein calonnau. Rydym ni yn ymfalchïo ynddo ac eisiau i chi cael dysgu amdano. Eiddelu! Rhaid iddi dod lawr i Draig Llanbedrog, tu ôl i ni, a mynydd tir Cymru, sydd yn gopaidd 133 metr uwch lefel y môr. Pentir 708,000 metr sgwâr yn gwthio allan i Fae Ceredigion ydy mynydd tir y Cwmwd. Ar fynydd tir y Cwmwd mae'n ddelw trawiadol yn sefyll yn falch yn edrych allan am y pentref a'r bae. Mae wedi bod yn sefyll yma ers 2002. Cafodd ei chodi gan hofrennydd yn y lle dan ni'n sefyll rwan, a'i gosod yn ei chartref ar y mynydd.

Dydy'r ddelw ddim cweit ar y copa, ond mae'n golygfa fendigedig o'i safle ar draws Bae Ceredigion. Cydweithiodd dau person i greu y ddelw haearn arbennig hon. Yr artist Berwyn Jones cynlluniodd hi, a'r gof Hugh Jones greodd hi. Cymrodd y prosiect 18 mis i gyd, oherwydd siap unigryw. Pan mae'n wyntog, mae'r gwynt yn teithio drwyddi ac mae'n chwipianu.
Cafodd y gwaith ei gomisiynu gan y Cyngor Cymuned, gan fod cael delw ar y pentir wedi bod yn draddodiad yn Llanbedrog ers dros ganrif. Y delw bresennol ydy'r drydedd delw i cael ei gosod ar y mynydd. Mae dwy ddelw wedi bod cyn hon. Un sydd yn gwybod llawer iawn am hanes y pentref ydy Iwan Hughes, felly penderfynom ein holi am y delwau blaenorol. Mae Iwan yn gweithio ym Mhlas Glynweddw, felly aethom ni yna i'w holi.
Wnewch chi rannu hanes y deulwau blaenorol oedd ar fyny Tir y Cwmwd hefo ni?
Iawn, wel, mi gath y ddelw gyntaf i gosod ar y mynydd tua 1920 gyn deulu Solomon Andrews oedd yn byw ym Mhlas Glynweddw ar y pryd ac yn rhedeg yr oriel gelf yna. Um, pen ddelw llong oedd y ddelw wreiddiol ac oedd um, y teulu Andrews wedi dŵad ar ben ddelw yr holl ffordd o Gaerdydd a'i gosod a i fyny ar y pentir uwch ben y traeth. Ond erbyn tua diwedd yr 1970 a dechrau'r 1980 mi oedd yr hen ddelw bren um, wedi cael ei difrodi ac yn anffodus mi gath be oedd ar ôl ohon ni i losgi gan fandaliad ac um, yn dilyn hynny Mi wnaeth Cyngor Cymuned Llanbedrog gomisiynu artist lleol o'r enw Simon Vanderput i greu delw newydd, a delw o fetal oedd hon. Um, delw o ddu yn eto yn sefyll um, efo ffon yn ei law, os dwi'n cofio'n iawn. Ond um, yn anffodus, oherwydd bod y metal yn ddefnydd mor sal, um, mi nath o rydu effaith gwynt y môr a'r heli nath achosi hynny. Ac erbyn um, dechrau'r 1990 mae'n siŵr chi, do'na ddim byd ar ôl ond di draed do. Ydych chi'n falch bod ddelw ar mynydd? O, dwi'n falch iawn bod, bod na ddelw ar, ar y mynydd achos mae hi yn arferiad gyn bobl leol ac i'n bobl sydd yn dod ar eu gwyliau i Lanbedrog gerdded at y ddelw a mae'n leoliad braf iawn um, ac yn boblogaidd iawn. Felly dwi, dwi, dwi yn falch bod, bod na ddelw yn enwedig bod, bod y ddelw newydd achos mae yna ma gyfnodau wedi bod heb ddelw no. Um, ond um, uh, uh, Mi, mi gath o ddelw bresennol i gosod gyn Cyngor Cymuned Llanfedrog um, rhyw teigiau mlynedd yn ôl o'n, ac um, mi, mi oedd pob yn falch iawn bod y, bod y ddelw wedi cael ei gosod yna unwaith eto.